Мөгаллимнәр, килгән кунаклар, бәйгедә катнашучылар һәм караучылар! Инде мәгълүм булганча, Кукмара мәдрәсәсендә дини гыйлем бирелүдән тыш, әле төрледән-төрле чаралар да үткәрелә. Менә бүген без шундый чараларның берсендә җыелдык. Мәгълүм булганча, 2000 Егерме беренче ел Татарстан Республикасында Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Менә шул уңайдан безнең Җөмһүриятебездә төрле оешмаларда, уку йортларында да төрле чаралар үткәрелә. Инде гомумән алганда, соңгы елларда дәүләт тарафыннан да, мөфтият тарафыннан да Безнең туган телебезгә, татар теленә зур игътибар бирелә башлады. Менә без дә чарабызның берсен менә шушы тематикага багышлап, нәшрият тагын шушы бәйгебезне туган тел темасына багышларга булдык. Инде Билгеле булганча, безнең һөнәри бүлектә уку вакыты дүрт ел. Һәм шуңа күрә шушы бәйгедә безнең кичке бүлектә укучы шәкертләр барлыгы дүрт курс катнашачак. Викторина, ягъни шушы бәйге без викторина дип атадык инде, чөнки ул күбрәк сорау-җавап рәвешендә узачак. Менә шушы викторина шартлары бик гади. Барлык төркемнәргә дүрт номинациягә бүленгән биремнәр тәкъдим ителәчәк. Һәр төркем үзенә бер номинацияне сайлап Алганнан соң, шәкертләргә аерым бер темага багышланган русча сүзләрне татар теленә тәрҗемә итәргә кирәк булачак. Шушы викторинада катнашучыларга дүрт тема, ягъни дүрт номинация тәкъдим ителәчәк, ул хайваннар атамалары, Шулай ук кошлар атамалары, агачлар атамалары һәм төсләр атамалары. Һәр номинациядә барлыгы 20 сүзне тәрҗемә итәргә кирәк була. Инде аңлыйсыздыр инде, әз түгел. Шуңа күрә анда гадиләр белән бергә инде бераз катлаурак булганнары да очарга мөмкин. Күргәнегезчә, Менә биредә сезнең алдыгызда экран урнаштырылган. Команда номинацияне сайлап алганнан соң, экранда бер-бер артлы сурәтләр күрсәтеләчәк. Әлбәттә, инде сурәт башта рус телендәге атамасы белән күрсәтелер. Шәкертләрнең максаты, менә шушы экранда пәйда булган Сурәтне, ягъни аның русча атамасын татар теленә тәрҗемә итәргә. Бүгенге бәйгедә жюри составында эшләячәкләр Кукмара районының имам-мөхтәсибе Радиф хәзрәт Тимергалиев һәм Кукмара мәдрәсәсенең мөгаллимнәре Айрат хәзрәт Шәфигуллин һәм Әхмәт хәзрәт Сафин. Хәзер исә инде татар теле елына багышланган викторинаны башлап җибәрәбез һәм беренче булып без бирегә чакырабыз беренче курс шәкертләрен. Рәхим итегез, беренче курс. Димәк, беренче сүз яблоня. Татарча ничек була? Алмагач. Микрофонга әйтегезләме?

Синица. Снег. Снег, дөрес. Павлин. Ничек? Тавис. Ага, дөрес. Галка. Шәүкә. Шәүкә, дөрес. Ласточка. Корлыгач, дөрес. Страус.

Ничек? Җете кызыл.
Җете кызыл.
Дөрес. Желтый, зеленый. Саргылт, яшел. Саргылт, яшел. Идеже? Дөрес. Ага. Аллаһка рәхмәте булсын. Димәк, хәзер җәмәгать жюри әгъзалары һәр команданың күпме балл җыйганын барлап, бәйгенең беренче өлешенә нәтиҗә ясаячаклар. Жюри киңәшкән арада, узышып калган арада, хәзер мәдрәсәбезнең булачак шәкерте Фирүзә Брамшина Туган телне яхшы белик дигән шигырь башкара. Рәхим Алинур, яхшы бел, татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел, икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы, туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел. Бу телдә рух байлыгы һәм йөрәк кайнарлыгы. Җырлаган җителдәгезге сөекле Тукаеңан. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә, бел бала өчен рус телен һынайтма, үз телен.
Шагыйрь Роберт Миңнуллинның Туган телемә дип исемләгән шигырен башкара.
Ләремне, туган телем, биреп торчы миңа аз гына, бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин, Күз карасы кебек саклар идем ул сүзләрне җырга әйләндерәч, мин кайтарып сиңа бирәчәкмен. Әйтә алмыйм әле, ул сүзләрдән аз булса да дөнья үзгәрерме, тик югалтмам туган телем, синнән алып торган асыл сүзләремне.
Безнең беренче бирем буенча нәтиҗәләр болайрак, беренче ара төркеменә безнең агачлар биреме эләкте, икенче арада хайваннар, өченче ара кошлар, дүртенче ара төсләр. Безнең инде ахырга калып бара. Өченче Рау төркеме, алар дүртенче урында әлегә. Өченче безнең беренче Рау төркеме, аларның балы бераз күбрәк. Аннан инде икенче урында дүртенче Ра һәм абсолют баллар буенча алдынгы урында икенче Ра төркеме. Ә без инде өй эшен карарга әзер.
Хәзер бәйгенең икенче өлешенә күчәбез. Алдан инде хәбәр ителгәнчә, чарабызның шушы өлешендә шәкертләргә төркем белән алдан әзерләгән өй эшен күрсәтергә кирәк булачак. Әлбәттә инде безнең чара татар теле белән бәйле булганга, Һәр төркем тәкъдим иткән өй эше ниндидер дәрәҗәдә туган тел мәсьәләсен чагылдырырга тиеш була. Хәзер сез моның барысын да үзегез күрәчәксез. Шулай итеп, беренче булып без бирегә чакырабыз беренче курс шәкертләрен. Ир иеше итеп аларга татар телендәге командалар белән атлап йөрү рәвешен, ягъни татарча маршировканы күрсәтергә кушылган иде. Моннан нәрсә килеп чыккан, хәзер бергәләшеп карарбыз.
Беренче сыйныф төркеме уртага чыгып тезелеп, бас! Уң якка карап, тигезлән!

Хәбибуллин, авызыңа яп! Яп! Борылып уңга! Бер, ике. Уңа яктан башлап, атлап кит! Бер, бер, бер, ике. Җырны җырлап, башла! Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз.

Аларның ише шундый иде, гәүдәләр ярдәмендә алты татар хәрефен күрсәтергә, мәгълүм булганча, татар теленең үзенчәлеге, яңгырашы нәкъ менә шушы алты хәреф катнашында булдырыла. Хәзер шушы татар хәрефләре экранда бер-бер артлы күрсәтеләчәк, ә икенче курс шәкертләре һәр хәрефне гәүдәләре белән күрсәтергә тиеш булачак. Ошаганмы? Аллаһ рәхмәте булсын. Алдагы хәлиф.

аеруча игелекле. Белүебезчә, соңгы елларда илебездәге белем бирү системасына җирле дигән имтихан кертелгәннән соң, мәктәпләребездә татар телендә укыту шактый кимеде. Бу, бигрәк тә математика, химия, физика кебек төгәл фәннәрне укытуга бәйле булды. Ләкин, мәгълүм булганча, безнең район һәм авыл мәктәпләрендә бу фәннәр туган телдә шактый уңышлы укытылып килде. Бу инде тарихи бер белешмә генә булды. Безнең бәйгегә килгәндә, бүген өченче курс шәкертләре сезгә татар телендә барган геометрия дәресеннән бер өзек күрсәтәчәк.

Җөмгыятебезнең мәдрәсәләрендә өстәмә геометриягә укыта башларга дигән боерык чыгара. Безнең Алтаулар рәтендә булган Кукмара мәдрәсәсе дә бу яңалыкны хуплап кала, геометриягә укытыла башлый. Ә хәзер сезнең игътибарга мәдрәсәнең өченче ра сыйныфында үтүче геометрия дәресеннән бер күренеш.

Күп җыелган әле монда. Нишләргә уйлыйсыз?
Ришат хәзрәткә әйтмәссез инде, әкрен генә биреп утыр. Яхшы.
Үзе белмәсә, мин әйтмәм. Хәзер яңа теманы башлыйбыз. Әгәр өч почмакның бер почмагы икенче почмакның бер почмагына тигез булса, бу өч почмаклар мәйданнар чагыштырмасы тигез почмакларны чикләүче якларның тапкыр чыгышларына тигез була. Хәзрәт, әзрәк ахыргы җөмлә сүз аңлашылып бетмәде.
Ахыргы җөмләсе? Мин бит әле бер генә җөмлә укыдым. Ха, игътибар. Әгәр өчпочмакның бер почмагы икенче өчпочмакның бер почмагына тигез булса, бу өчпочмакларның мәйданнар чагыштырмасы тигез почмакларны чикләүче якларның тапкыр чыгышлары чагыштырмасына тигез була. Азмы? Хәзер токтада сызам, аңлатам. Аңлап җиткермәгән җирләрегезне. Өчпочмак сызабыз. Өч нокта билгеләп. Мин Мин, мин тактада сызам, сез үзегездә сызасыз. Үзегез сызыгыз.
Хәзрәт, мин әле сызырга ярамыйсың.

Мусульманнарда ход булган сыйфатларның берсе ул туганлык җепләрен өзмичә, туганнар белән даими элемтәдә булу. Якыннарыңны, туганнарыңны хөрмәт итү, онытмау һәм, әлбәттә инде, аларга дөрес итеп дәшә белү. Безнең туганнарыбыз күп һәм кайчакта аларның атамаларын дөрес итеп әйтү үзенә күрә бер проблема була. Бүгенге бәйгенең программасына без туганнарның атамаларын яхшы белүне күздә тоткан махсус өлешне дә кертергә булдык. Мәсьәлә шактый катлаулы, шуңа күрә бу бик тә җаваплы эшне без иң өлкән курс вәкилләренә, дүртенче курс шәкертләренә тапшырырга булдык. Егетләр, чыгасызмы? Әзер. Белемдә күрсәтелгән русча сүзне татар теленә тәрҗемә итеп әйтергә тиеш буласыз. Башлыйбызмы? Башлыйбыз, әйе.
Сәлам, ничек була татарча?

Ике туган абый.
Ике туган абый. Тудык. Тудык. Тудык. Ну, ике вариантта кулланылыр. Тудык күбрәк инде башка җилекләргә хас. Бездә ике туган, яки туганнан туган дип тә әйтәләр инде. Двоюродная сестра. Тудык. Кудыкка ике туганнан туган апаймы? Племянник. Җавап. Абыйның улы. Ничек? Микрофон бар икән сән? Эшләмиме әле? Туганымның улы.
Туганның улы. Бер туганның улы. Туганнар күп бит. Племянница.

нәтиҗәләрне чыгарачак. Алар нәтиҗәне чыгарган арада сезнең белән тамашачылар белән, шәкертләр белән, карарга килүчеләр белән үткәребез викторина. Сесия дигән лоток тапшырабыз. Һәм сезгә әйтә. Яки сүз, яки җөмлә. Кем шуны тәрҗемә итә? Бүләк шулар була инде. Сөйләштекме? Ләкин инде кычкырып әйтәсе түгел. Кем беренче кул күтәрә? Шуннан соралачак. Беренче полезный для общества. Татарча ничек була?

Кычкырып түгел, кумып бит әле. Нәшер ителде. Тәкъдим ителде, предложено. Нәшер ителде. Сез җавап биргәннәрне әйтеп барсагыз, әнә Илһам хәзрәт блокнот биреп барам.
Ким бирсә. Рифат хәзрәттән чыкса иде. Ортса.
Ортса. Полса. Итак, сүз әзер? Безнең әзер, әйе. Жюри рәисенә сүз бирәбез. Аллаһ рәхмәте булсын. Ике-өч тапкыр.

Җитмәүчәнлек якларыгызны тикшерергә тырыштык, ләкин алар бик аз. Сез инде бик яхшы әзерлекле һәм бик тырыш чыгыш ясадыгыз, Аллаһның рәхмәте булсын. Шуңа да карамастан, барыбер кайбер татар телле булмаган сүзләргә без инде игътибар иттек һәм җавап биргәндә дә биремнәрнең авырлыгына карап сезгә бәя бирергә тырыштык. Өй эшендә безнең инде

Күрсәттегез, сызып та беттегез шунда, шулай бит? Ләкин барыбер инде менә иң югары бәя әлеге өй эше буенча сезгә бирелде. Мин башта өй эше буенча, аннары гомуми балалар чыгарам, яхшымы, Аллаһ боерса. Һәм безнең шулай ук дүртенче грауга авыргарак туры килде. Ләкин менә шәкертләр Ришат хәзрәткә Алланың рәхмәте булсын, бик кирәкле мәсьәләне һәм кирәкле теманы чагылдырды, шулай бит? Чөнки гаилә корганда, никахта яшьләр генә түгел, хәтта әти-әниләре һәм туганнар да белмиләр бер-берсенә кем дип эндәшәсен. Теге, син кем буласың соң әле, дип, бер-берсенә төртеп торалар шунда, кем соң әле син, дип. Шуңа күрә менә моны белү кирәк, рәхмәт. Моны инде популярлаштырырга кирәк бер-беребезгә чын татарча эндәшергә, чөнки бер исем кушканда, моны инде вакытыгызны алам, ачуланмагыз, әйтмичә булмый, исем кушканда, менә Ирек үзе монда утыра инде, бер гаиләгә баргач, юк әле, Ирек сиңа түгел шулай бит, әйе, берәү, Әбисе әйтә, Ирек дип исем кушабыз, хәзрәт, Ирек дип исем кушабыз, ди. Килен утыра инде. Ирек булмый, Эрик була, Эрик була, ди. Эрик, әй. Әй, туганнарым, әйтәм, карагыз әле, үсеп җиткәч, әтигә Эти дисә, әнигә Эни гына дисә, ачуланмагыз мине. Әйтәм, алай дип кушмыйбыз. Ирек икән, Ирек дип кушабыз. Шулай бит, теге французчалатып Эрик дип кирәкми. Шуңа күрә Менә монда исемнәрне дөрес эндәшү, дөрес әйтү буенча без сезне инде читләтмәдек, менә җиде баллдан тугыз, ун баллга кадәр дигән идек, без сезгә тугыз балл куйдык. Һәм шулай ук безнең икенче ра хәрефләрне тегеләйттеләр, болайтделәр, әйләнделәр, тугландылар, шулай бит? Ну, у хәрефе әллә ни килеп чыкмады, симметрия җитерелмәде, шулай бит? Ну, молодцы, булдырдыгыз, күрсәттегез, ничек тә тырыштыгыз.

Әйе, ә татарча бик матур. Шуңа да без балны артык түбән куймадык, сигез бал куйдык сезгә. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә монысы өй эше буенча сезнең бәяләмәләр, яхшымы? Һәм гомуми балларга килгәндә, безнең инде нәтиҗә буларак, Өченче урынга лаек булды ике команда. Беренчесе, Барыбер мәдрәсәне төгәлләп чыгып китәләр дип бирдек. Дүртенче рага. Икенчеләре, Артык мактап булмас әле, беренче рада гына дип, аларга да өченче урынны бирергә булдык. Яхшымы? Ә беренче курста мактап ташласак, без инде болай да яхшы беләбез дип китәргә мөмкиннәр, шуңа күрә ике урын безнең лаеклы өченче урын. Яхшымы?

Бик күңелле, бик күркәм шушындый татар телле безнең көч алышу булды. Инде Аллаһ Тәгалә дәвамлы кылсын, менә бүген көндез генә имамнар җыелышы булды. Шунда имамнар арасында безнең шулай ук инде сүз кузгатылды, татар телен саклау буенча. Әгәр дә без татар телендә сөйләшсәк, безнең телебезне беркем тартып чыгара алмый. Шуңа күрә татар телен саклыйбыз, татар телен.

Бәйгегә нәтиҗә ясалганнан соң, барлык катнашкан шәкертләрне бәйгегә алга чакырабыз. Сезгә кечкенә генә бүләкләр әзерләгән идек, шуны хәзер сезгә тапшырабыз. Дүрт курс та, барыгыз да монда тезелеп басыгыз. Тизрәк, тизрәк бирегез шәкертләргә.

Шәп учылар менә мондый бәйгеләр әле тагы үткәрелер. Һәм шуны әйтәсем килә инде, туган телебезне онытмыйк, аны өйрәник, аны кулланыйк тормышта, онытмыйк. Инде Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә, әгәр дә безгә җиткергәнсә, без сезне төрле халыклар итеп яратканбыз.